Nupi fim cu duh nan nung taktak. Nan mui zei theng a si lo hmanh ah. Nan pum rua a ni tluk na si lo hmanh ah. Vale nan upate, vale a dawmi, Pathian a theimi nupi le cu nan kum a upat ahhin duh nan nung chin lengmang i na nu upa deuh nan sunglawi chin lengmang. Cu bantuk cun nupi fim lo cu kum khat hnu kum khat hi duh nan nung lo chin lengmang i zeitik ah dah duh nan nun lo bik te cun va le hundam lo ko le chimpi vansan ton lio caan ah hin nan hruhnak le duh nan nun lonak hi a zik a phan tawn pathian minung hna na vapa hi a dam lio lawngah maw na dawt lai na upat lai nan pa hi a lu nan ke tiang ma lawng ten khat sel law chawlava pakhat hmanh inn ah chuahpi ti hlah sel law tah a daw dingmi nupi na si maw ti hi atu ten thazang pek kan duhmi si va le dam lio lawng i a dawmi va le daw lio lawng i upat a hmangmi nupi fim lo popo chum phaisa lungkhan i chuahpi lo tikah padang zo bantuk tlangval no tete he hmuh i hmaipanh te chawn bantuk oh nupi hrut hi duh an nung lo taktak si nena hin nupi fim maw a tam deuh hnga nupi hrut dah a tam deuh hnga Nin ah hin Job bantukin a lun ke tiang hnai a luangmi a zoh a chia taktakmi a hnai bak a luang i a thak i a fak bakmi hma nih kan lun kan ke tiang kan tlunh sehlaw zeitik hen dah kan um hnga? a fah tuk le a tha tuk caah zeidah tuah tu cun um kuai in ai kheuh i ama nai bak kha a luan bak in a luang cu tluk i a lung a dong lio bak ah cun an nu nih zeitin dah ra ti tiah cun a zo lengmang i dawhnak vialte tlau dih a ngei vialte khom ti lo a cawm ti lo a kala a um ti lo a tu vialte um ti lo a fanu le fapa vialte an um ti lo pinah a dawt bikmi a pasal kha a lu in a ke tiang hnai lawng te si tikah a hram zong a har tuk duh zong a nung lo tuk a mui zong a chiat tuk caah a nangmah bantuk va ngeih le ngeih lo hi a pathian kha thangchiat law chiat sal law nangmah zong hi thi la law ko hen tiah a dawt bikmi a nupi cu a ka a aang i bia a chim nupi hrut cu An vale hi an dam lio lawng an duh hna. Cucu nupi hrut. Nupi hrut cu an vale winway an ngeih i rian an ṭuan khawh i phaisa an ngeih i methaw thaw an cawk poh ah khan an dawt hna nain an vale an dam ti lo ahcun an rem ti hna lo an fih hna cucu nupi hrut ti cu an si. Nangta nupi fim na si maw? Nupi hrut a ngeimi cu nan van va chia ve. Zote nih khatkhat i na dam lo sual a si ahcun nihin i na lahkhah ning zetin na hmuh lo a si si ahcun na nupi mihrut a si si ahcun atu an dawtmi vialte kha pakhat manh zei an rel te lai lo i nu an chit te lai i a fale he khan an i gurup lai i nang kha an in pheo te lai nupi nih an hmanmi cu zeidah si tiah cun nu hi fa pakhat pahnih pathum hrawng an ngei i kum sawmli tiang hi cu vale nih hin sawmthum le sawmli lakkar hrawng hrang tiang hi cu vale nih hin rengh khawh deuh si Nu hi kum sawmli an vun pan cun an zia chuak ve. Nu zia cu zeidah si tiah cun an fale kum hlei li kum hlei ngan si cun hnuk din tu hrat kan ti cu fale nih nu le tlaih chan sa kaw an hung upat an fale an hung cut zat cun an fale kha party an fawm i an pale kha an pheo hna leng chuah lai zong ah khan na ra ve lai maw na huam ah ra ve na huam lo seh rak um ko an ti an nu farual kha leng an chuak an pa kha in an ngahter ko kha ra ve ti si lo na huam maw na ra ve lai maw na dua um na dua um la mah kha kha mi fim behal ah cun rak um ko ti khi do a sullam si cu Nupi hrut ngei cu a har ngai ding a si. Atu i na no lio i na nupi hi hruhte dawh a si ti na hngalh si ahcun fimnak si chun zakzak cu fim si cu zeidah si ti ahcun a bia le thlarau kha la law chun zokzok law na tar hlan ah a fim ah a ṭha deuh hallelujah nupi hrut sal tlak cu zeitluk a ṭhawngmi zong nih nan celh lo hrimhrim lai philosopher ah nan i cang dih lai oh nupi fim lo ngeih cu a men lo taktakmi pei si cu siangpahrang zong nih an celh lo mi lianngan zong nih an celh lomi cu nupi fim lo tang i khuasak cu a men lo taktakmi si kan no lio ahcun an kan ṭihzah wunngwe kan ngei tha kan ngei kan i ṭhen si le nupi dang kawl kho ding i an kan zumh chung popo cu kan tang ah an i dor sinain tha kan vun ngei sasai ti lo kan muisam zei si ti lo kan pa hi zeiti kan ti zongah zei ngaingai lungkhua ruat kho ti lo ti an vun hngalh bak cun an fale he khan group an i fom i vale kha inn hngak phun watchman phun ah khin an kan hman ko lai hin cu cucu nupi hrut design si a poi ngai ngai job zong hi a dam lio ah cun an nu nih a rak upat ko lai tiah ka zumh a dawt ko lai tiah ka zumh sinain a ngaih vialte um ti lo tikah upat a tlak ti lo nupi hrut cu an valen upat tikah phaisa cung in upat a hmangmi hi nupi hrut cu an si ngandamnak chungin vale upat a hmangmi hi nupi hrut cu an si nupi fim cu chawlava ruangah an vale an upat hna lo an vale an si caan upat hna hallelujah nupi hrut cu na la kha a zor bak ahcun zote a khi ai thleng la ai let thal bak cawlh la mm, nupi hrut hngal bak ding si nupi le vialte hna nan pa rian a pio tikah na thlarau ai thleng maw tisa suah fial khawh na si maw a lakha a um ti lo hnu ah a cheu cu lakha ngeih lio ah cun cholava le ningcang te khua kan sak lio ah cun nupi le cu va le bian ngaingai nain va le ningcang lo an um tikah nupi fim lo le pathian minung a si lomi hna nupi le cu vale bia zong pakhat hmanh ngai hlah sinum phun a chiami nupi le tampi ka hmuh hna atu lio in a nupi a no lio te hin nan nupi an thar khawhnak hnga ding ca fim si a simi thlarau le a bia hi chun zok zok law a no ten piang thar sa law teikha na ngeih lio te hin nan nui piang thar zok zok sa law na tar tikah nangmah zohkhentu a cang la celo le bang ah cun Tar hi pa pawl ca cun ṭih a nung taktak. Pahremnak in nuhrem a pin deuh tihin an thei maw? Pa thamtham cu nupi le kan hrem hna zongah kan mihrem ning hi a nem te. Me ṭhing hei eitar hrawng hrang lawng khi si. Nupi ṭhalo le nupi hrut hrem cu vawleicung thongah a fak bik a si. Mino cu an kan hrem kho rih lo nain hodan hrem khawh hna upat deuh an hung si cun duhsah tein thong an thlak hna i a har ngaingai. Job zung cu a lu na ke tiang marum in a khat i duh an nun lo tuk caah an pa cu zoh i Aw kan pa, duh na nung lo tuk. Na ngei ni la dih, na fanu le fapa ni la dih, a zei he maw cu cu luin ke tiang a hmami pa hram ahcun kum nga na na nok thi lo law pathian kha chiat sar law nangmah zong thi law kan in vui lai i a ṭha lo maw tiah a ti nupi hrut cu vale hi an dam lio lawngah an upat hna i thluachuah he khua an sak lio lawnglawng ah upat an hmang i an dam ti lo hnu ah cun vale an upat ti lo i vale hi thi zokzok hna seh ti hi an duh tawn ti hin an sinah chim ka duh mi si.